Ähliňize salam dostlar. Ýene de men siz bilen täze wideoda. Dostlar, bu gün täze wideomyzda daş töweregimizden belli bolşy ýaly, Seattle şäherinde ýerleşýän Boeing kompaniýasynyň muzeýine geldim. We muzeýde dostlar şu wagta çenli öndürilen we häzirki wagtda da öndürilip duran ähli samolýotlaryň parçalaryna, taryhyna, umuman şu muzeýe ählimiz bilelikde gezelenç ederis. Wideomyza başlamazdan öň, eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz, kanala agza bolup, laýk basyp, kommentariýa edip, dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz, onda hoşal bolaryn. Dostlar, indi şu ýer görüşimiz ýaly binany şeýle görkezeýin size. Boeing kompaniýasynyň muzeýi. Ve görýän şu aňarky fabrikleriňizde her bölüminde Boeing kompaniýasynyň samolýotlarynyň bir parçasy öndürilýär. Ýöne o ýere gidip bize wideo almaga rugsat berilmeýändigi üçin şu wagt muzeýe ählimiz birlikde gireris we tomaşa ederis. Binanyň girişinde indi görşüňiz ýaly özlerine kolar we birazdan şu ýerden giriş üçin bilet alarys we her adam başyna On sekiz we altmyş dört ýaş aralygyndaky adamlara giriş üçin ýigrimi bäş dollar. We dostlar şu wagt giriş üçin biletimizi aldyk we biletleri elimize dakmaly.

etli şeýle bir betinde naharlar bişirýärdi. Kim naharlar halaýan bolsa, bişirip bilmeýänler bar bolsa, oý Murad agmyzyň kanalyna goşulyp şo ýerde ýakyndan tanyşyp bilersiňiz. Dostlar ine şu ýokarda görýän samolýodyňyz ilkinji bolup öndürilen uçuş uçarlarynyň biri. Ondan soňra şundan esaslanyp beýleki samolýotlary öndüripdirler. Ýa-da ine soňabaka guşuň şeklinden alyp ýörite biraz dizaýny owadanlaşdyrylyp öndürilen samalýotlar. We dostlar ine şu ýerde görşüňiz ýaly Uçarmanlaryň, kosmonawtlaryň ýa-da lötçikleriň ýörite şolara berlen sowgatlaryň, patiffindir, iň uly baýragyň eýeleri barada birazjyk maglumatlar bar şu ýerde, atlary. Şulara görkezeýin size. Ine muzeýde ähli ýerde üýtgeşik samolýotlar. Dostlar ähli samolýotlar barada üýtgeşik bilýän maglumatym ýok. Ýöne Yani göreniňe degýän zatlarda. Şonuň üçin size hem görkezeýin birlikde göreliň. Yani gaty ulag bu zatlar. Dostlar, edil meniň özümde samolyotlar barada, uçarlar barada üýtgeşik bilýän maglumatym ýok. Araňyzda gyzyklanýanlar bar bolsa, Haýsy kompaniýanyň, haýsy uçarlary, haýsy görnüşler, haýsy modeller has gowy we ýörgünli bolýan bolsa, şu zatlary hökman kommentariýada ýazyň. Beýleki dostlarymyz bilen bilelikde paýlaşalyň. Hem men sizden öwrenerin, hemem menem öz görýän, bilýän zatlarymy siziň bilen paýlaşaryn. Indi şu ýerde ýene bir sany Boeing üç tak şeýle görkezeýin. Ine dostlar görýäňiz, şu samolýodymyz ganaty Boeing model näme diýä? Boeing model 80A 1929-njy ýylda öndürilen. Ine ýaňky surat. Ine kinoçylar. Ve ine dostlar bu görýän e, uçarymyz Boeing kompaniýasynyň model 100 Belgili uçary. Bu hem 1928-nji ýylda döredilipdir. Indi ilkinji piloty, ilkinji uçarmany Paul Mantz diýär. Bu ýerde de maglumat şunuň ýaly. Ine dostlar, şu ýerde de ýörite zady görüp bilýäňiz. Tölegli içine girip, hakykatdanam samolýot sürýän ýaly başdan geçirmeleri edip bilýäňiz. Sürüp bilýäňiz şeýle. Mähriban dostlar, muzeýiň içinde şeýle bir zat kän. Wertolýody, raketasy, ondan soňra samolýody. Hani bir 50-den belki 100 sanam bardyr, men sanap görmedim. Ählisini gysgaça görkezip geçeýin dostlar. Hani informasiýasy, ady, näçinji ýylda döredildi. O zatlara da gyzyklanýanlar bar bolsa, hökman muzeýiň bir özüniň web sahypasy bardyr, men şony siziň bilen paýlaşaryn. Her bir samalýot üçin aýratyn wagt ýitirmäliň we şeýle gysgaça size görkezeýin. Ine, gaty üýtgeşejek şuň ujundaky näme üçin ulanylýar belli däl. Seredip göreris häzir. Dostlar, men wideolaryň göwnüňize ýaraýandyr diýip umyt edýän. Eger hakykatdanam Şunuň ýaly wideolara, şunuň ýaly gezelençlere tomaşa etmek isleýänler bar bolsa, kanaly hökman suratda gollalyň. A nesip eden indi ýakynda ýigrimi müň adama ýetýäs. Indi elli müň, ýüz müňe ýetsek, mundan başga-da has gowy ýerlere-de gidip, hatda ýakynda nasa, bilmeýäniňiz ýokdur, nasa baryp, indi kosmos bilen baglanyşykly birnäçe wideolaram siziň üçin düşürip bileris. Diňe siziň gollarlaryňyz bilen. Kanaly ösdüreliň laýk basylyň komentariýa ýazylyň ýani siziň eliňizde dostlar. Beş dostlar wideony şu ýerden jemlesek has gowy bolýa. Ýene birnäçe samalýotlar. Mähriban dostlar meniň edil häzirki duran ýerim. aeroportlarda bolýan, hani gitýän we gelýän samolýotlaryň kontrolyny edýän Tower binasynda. Ana ähliňiz ýeriňize geçiň, kemerleriňizi dakyň, çaýyňyz, kofeňiz, e, burgerleriňiz ähliňize menden sowgat diýýäs we Boeing kompaniýasynyň öndüren e, bir näçe wagtyndan öň öndüren samolýotyndan çykýar. Dostlar şunuň ýalyjak samolýot kolleksiony ähliňize nesip etsin. Haçana çenli maşyn alyp maşyn basjak. Samolýota basmak zadyny howlyňyzda şeýle samolýotlaryň sany kän bolsun. Mähriban dostlar, şeýlelik bilen Boeing kompaniýasynyň muzeýine gezelenjimi şu ýerde tamamlaýan. Indiki wideomyzda nesip bolsa Los Anjeles şäherine gezelenje ederis we şo ýerde hem Hollywood ýazgysyna, mundan başga-da bilýän bolsaňyz birnäçe meşhurlaryň atlary üçin döredilen Walk of Fame adyndaky ýörite ýyldyzlyjykly meşhurlaryň atlarynyň ýazylan ýörite bir köçejik bar. Ine, şo köçede diňe Muhammet Aliniň ady ýerde däl. Çünki ol öz adyny, ýagny Muhammet adyny hiç wagt ýere, ýagny aýagyň astyna ýazdyrmaryn diýýär we öz adyny diwarda goýulmagyny talap etýär. We şeýdibem ähli meşhurlaryň ady ýerde, diňe Muhammet Aliniň ady diwarda bolan Walk of Fame-e hem Gezelenç ederis. Wideolardan daşlaşmaň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Esasda janyňyz sag bolsun, okuwyňyzda, işiňizde, maşgalaňyzda agzybirlik. Gowy günlerde görüşýänçäk janyňyz sag bolsun dostlar, sag boluň!